Bugün, eki biñ birinci seneñ altıncı martı. İlmi Ametovnıñ evinden abide taşnı yüklep, Bayqiyatqa alıp ketiyatırmız. Mına bu da Bayqiyat. Azizniñ abidetaşına negiz qoyğanlarğa qurban eti.

Yardımcılar beklep tura edi. Şunda abide taşnı azırboğan negiziniñ üstüne qoyacaqmız, Alla qısmet etse.

Yıqılmaz inşalla. Baqiyatlar bar, özüni ruhu özüni qorçalar.

Sen artqa kenci yigitsen, közüñ erkekge körünür, dartsa da arıp alır, sen anı artqa taban çekip dartarsıñ, ha bu yine kegeniş.
Aziz vatandaşlarım, biz bu künge yıllarnen keldik. Derviş hatip Murat Asıl oğlunıñ Türkiyede ve tanı asret olğan Onıñ qardaşı Zemine Muradasıl qızınıñ, Abduraman imamnıñ, bu ekisi de bayqiyatlılar, öldürildiler sovet tarafından. Biz körmedik qartbabalarımıznı. Biz olarnıñ aqqında eşittik, milletçi ediler, halq içün olarnı alıp kettiler otuzıncı seneleri dep. Anam Munire Derviş Muradasıl qızı bizge Özüni elâl ana sütünen beraber Bayqiyatqa sevgi, Qırımğa sevgi aşıladı. Ve men Özbekistanda doğğan olsam da, biledim, menim Vatanım Qırım. Qırımda qıyatlarnı beyini köyü olğan Qara deñizni yalısında ve pek qudretli Aziz Babanı mezarı olğan. Ve o Aziz Babağa ziyaretke uzaqtan kelgenler, Qazahistandan, Türkistandan kelip, ziyaretke kelip, şifa alğanlar, közü körmegenlerniñ közü körgen, fuqareler zengin olğanlar, amma Aziz baba tek aq niyetli, merhametli insanlarnıñ duasını qabul etken. Ve biz Qırımğa kelgenimizge on eki yıl oldı. Baqıñız, biz ne oldıq? Ne ğayenen keldik? Keldik özümizniñ Vatanımıza saip olmağa dep. Doğru, evler qurula, mektepler açıla, amma evelki qudretimiz, birligimiz, bir-birimizge sayğı, ürmetimiz qaldımı, vatandaşlar? Yoq. Qalmadı. Şu sebep ile men bellesem, Alla ögünde günahımız bar. Çünki evliyalarımız qaldı çöplük tübünde, çoqraqlarımız temizlenmegen, biz ise bir-birimizni qaçtıramız. Birevni iyi işini, savap işini bile köralmağanlar bar. Şu sebep ile mına doqsanıncı senesi Qırımğa kelgende, eñ evelâ biz, yaşlar, Qartlarnıñ vesiyetin eda etmek kerek edi. Menim qart qaynanam, mına bu yerde köydeşlerni körem, Hatibe anay aytqan edi, Menim tarafımda Qara dağda Qırımnıñ uluğ azizi Kemal Azizabaynıñ mezarı, Qara dağnıñ eñ töpesinde, ziyaret etiñiz, yol açsın Qırımğa, milletke yol açsın. Ömür yoldaşım Rustem Kacametovnıñ tarafında. Ebet, on yıl keçken soñ ne köreyatırmız biz? Yoq olıp keteyatırmız. Tilimiz yoq olıp keteyatır. Ğayıp olayatırmız. Diger yabancı milletke siñip keteyatırmız. Ne sayğı qaldı qartlarğa, ne ürmet qaldı ölelerge. Ne qorçalaymız yaşlarımıznı? Şimdi bu Baybiyatqa qaytıp, beka yağan oğlu İzet ağa Bekmambetov kene de bizge qol tuttı. Sağ olsun bu yerniñ mollası Şaip ağa. Cümle cemaat sağ bolsun, bu yerde ayımda beraber yaşlığımız keçken mına, qanı bizim nemiz? Emir Aslan qardaşım sağ bolsun, mına. Sağ bolsun hem Razan qardaşım dostlarınen. Sağ bolsun! Sudaqta, eñ yüksekte Seit oğlu Seidamet dayı babasına eykel qoyğan bizim vatandaşımız mına bu yerde İlmi Ametov, eykeltıraş, sağ olsun, eşitip qol tuttı, gece-kündüz çalıştı. Mübarek Qurban künleri Şu abide taş qoyulsın, dedi. Yoqtır tatın o ğayı. Epimiz bir milletmiz, Qırım tatarımız. Ve men quvanam, İlmi Ametovnıñ de qart-qart anası mırzalardan olğan eken. Bir qan aqa tamırlarımızda. Ve şimdi bu aziz babay epimizni babamız. Qıyatlılarnıñ nesili, beylerniñ nesili bu Aziz babaydan başlağan. Olar üç doğmuş olğanlar. Tonguçı bu yerge yatqan, ortancısı Tuvaqağa, kencesi Qırğız-Qazaqqa. İnşalla, ziyaret yolu açılar. Qalqlar kelerler, duvalar oqul ve baqiyatımız evelgisi kibi zengin, bütün Qırımğa meşur baqiyat olıp, kene Derviş Çelebilerni çıqarar. Çünki baqıñız, balaçıqlarımız cıurıp cüreler, meraqlanalar, mına, mektep talebesi resimge ala, barıp sınıfdaşlarına körsetecek bu şiynı. Nesil ösiyatır. Tek özümizge sual bereyik, doğru terbiye berdikmi? Ne aytamız balalarımıznıñ yanında? Birleşmek kerekmiz. Şimdi, eñ evelâ, adet boyunca sizlerge söz bermekten evel, men sözni dua içün bermege isteyim. Özüñiz aytıñız, kimge bereyik? Müftiy sizge selâm ayttı, anası hasta kelâlmadı. Amma Han camın imamları bu yerde ve eñ birinci Qurannı bağışladı. Eşitken soñ bu şey aqqında İcet ağam, İcet ağama söz bermege isteyim, o oqusın duanı. O birinci Qurannı bağışladı, razı boluñız, cemaat. Yaş imamlar bar da mında. Alıñız imamnı yanıñızğa, İcet ağam. Kel qadam bir yaqqa. Şaip, sen de çık. Bu yerniñ çöplügin de çaqırğanlar, Bizde yerde ayaq üstüne turıp oqusaq da zarar etmez, inşallah. Amin.

Baxtlı, saadetli, qısmetli, ırzıqlı ömürlerde ibadet etip yaşamaqnı Allâhu Teâlâ Rabbim nasip eylesin. Uzaqta qalğan vetandaşlarımızın tez künde, tez saatte bizge kelip, bizge qoşulıp, din ruhunda ruhlanıp, diniy cemiyetlerde olmaqnı nasip eylesin. Allâhu Teâlâ Rabbim yaşlarımızğa terbiye, aqıl, fikir berip, olar şaynada oquğan balalar, lâkin, Lâkin bir yerde endi söz sırası aytmaq tekran tüşti. Yaşlarımıznıñ oqup kelgenine quvanamız, bazı birleriniñ etken işlerine muñayamız. Olar özleri bilmey yañış şey eteler. Vahhabizm, bir şey, o, bu deyler. Birinciden, Qırım halqı öz adetini, öz tilini unutmasa, Qırım halqı bolıp yürey. Biz adetimizin, tilimizni unutsaq, biz tatar bolmaymızsız. Soñ bizden qırımtatarı çıqmay. Biz türk de bolalmaymız, arap da bolalmaymız, biz ne bolacağımız belgisiz. Allây Teâlâ Rabbim cümlemizge, şu sabiylerge, yaşlarımızğa insaf berip, yahşı yollarğa, doğru yollarğa qoysın. Ya Rabbim, ilây Ya Rabbim, er vaqıt bir-birimizin sayıp, sevip, mına bundayın etken azizlerimizin yoq yerden tabıp, mına sav bolsun, bu. Sapere qardaşımız, aqayı Rustem, ebet, bolar Tekran biaqa tiyişli eken, taptılar. Bekim olar başqasını da tabarlar, Alla şolarğa yardım bersin, Allây Teala Rabbim şolarnı tutqan üsün oñ ketirsin, daa bek köp azizlerimiz yer astında. Men Kezlevde doğıp östüm, Kezlev halqı meni biledir. Kezlevni adın türlü etip aytalar. Gizlev, tü, Közlü ev deyler, gizli ev deyler. Qartlar ayta edi, gizli veli dep. Gizlivde pek köp aziz bar, belgisiz azizler. Biz bala ekende eşitedik, atta bir deñiz boyunda bir aziz babay bar edi, şu yerge Kezlevniñ qazağın, tatarın altın berseñ, suvğa tüşmey. Buğulaydılar şu yerde. Tizden suvda Ana şundayın bizli azizlerimiz köp. Mına Allây Teâlâ Rabbim şunday kişilerge yahşılıq yol bersin de, şundayın azizlerni tapıp, mına bundayın etken iykadlar tizip, bundayın mambet bolayıq. Men köp laf etkenim içün ayıp etmeñiz, daha doğrusu, rası ayttım.

Bezlerimizin asıp, dualar yaqıp, yapıp, aziz babalarğa Quran hatimler etermiz. Çoq sağ olunız. Sağ ol. Sağ ol.
Sayğılı cemaat, epiñiz bilesiz Veli İbraimovnı. Men quvanam, Vatanımda ekinci, ekinci Veli İbraimov bar. E, aslı işten baş tartmadı.

Men pek şimdi ne Onıñ içün çoq aytma netem. Mına birinci bizni köyümizde, birinci bizni nemizde say balaban bir abide qoyuldı. Şu abideni bizler mına toptan, cemaatnen yasap çıqtıq. Anaşay abideler çoqça bizni Qırımda bolsun. Niçün degende, baqıñ, ruslar qaçlarını qoyalar. Olar qayda qoyalar onı? Bilmeyler qayda qoymağa. Yolğa qoyalar, başqa yerlerge. Biz ise, özümüzni, kulturamızı körsetip, o yerlerni, bizni, qayda bizni azizler kömülgen ya başqa adamlar kömülgen yerlerni tapıp, O yerlerge qoyamız qaşlar. Qayda bolmasın olar? Yol arasından, çölde. A, közümüzni körsetmeymiz. Balaban şeerlerge qoyıp, ya yor, yol taraflarğa qoyıp. Qıdırıp, özümüzni, kerek yerlerni, e, yatqan yerlerini tapıp, o yerlere qoyamız.

Qayda Fiğan? Yoq? Tamam. Öyle bolsa, men sözni bermege istey edim, ablahım. Siz Abduraman imamlar, yoq, Abduraman imamnıñ nesilleri adından eki söz aytıñız.
Cemaat, hoş keldiñiz, sağ oluñız. Mına bu yerde turğan Bütün bizim köydeşler körgenim. Şu köydeşlerimizniñ episiniñ torunları, balaları, cümlesi de epimiz bir köydeşmiz. Asılını alsaq, qırımtatarları episi bir köyden. Başta olar eki dane olğan, tarihını aytıp istemek, oturıp istemeymiz. Mına şu eki dane adamdan darqağan bu köydeş degil, epimiz köydeşmiz. Bir danesi, bizim köyümiz bar bu yerde, Oğuzulu degen, bir danesi Qıpçağoğlu. Mına şolardan darqağan bütün bu köydeş degil de, epimiz köydeşmiz. Şonıñ içün. Birincide, ebet, bu yerde yaşağan bayqiyatlardan, bayqiyatlarğa sağ oluñız, bar oluñız, keldiñiz uzaqtan, uzaq yerlerden kelgenleriñiz de bar, çoq sağ oluñız. Biz sizge bek, Safuriye hanımnen bek minnatdarmız. Mına, tek arançıq elan ettik, mına cıyılıp kelgensiz, bek balaban biziñ minnatdarmız. Sizge bugüngi Qurban bayramında Şu eykelni mına tiklegen esas esasçısı men şahsan Safiye hanımğa bek balaban minnetdarlıq bildiremen. Bek balaban minnetdarlıq bildiremen. Teşebbüsçisi, teşebbüsçisi şonı teşkil etken adam. Şu tekrançıq netmese böyle adamlar bizge kerek er vaqıt ortamızda. Sağ oluñız, bar oluñız, Sapıre hanımda yaşasın sizler beraber epimiz bar olayıq, sağ olayıq. Sağ ol, Emir Alla başıñ sağ bolsun, nasıl gazetde oqudım babañıznda. Sayğılı dostlar, men soyum, soylarım adından bir adamğa söz bermege isteyim, o körsetmege isteyim, nesil quva eken. Mına bir qardaşım, özüñiz bilesiz, Alim, Alime tizem oğlu İlimdar Abdureşitov Qarasuu Bazar Balaban rayonında din cemiyetiniñ reisi. Ebet, oğa söz bermek kerekmiz, çünki acilikke barğan soyumızıñ içinde yekâne gençimiz odır. Buyur, İlimdar qardaşım.
Kâzimniñ oğlu olmaq kerek edi. Şundaymı? Çıqar, çıqar.
Ay, maşallah. Özümüzniñ oğullar. Selamlar, sayğılı vatandaşlar. Allah razı olsun epiñizden. Er vaqıt Quvanç künü körüşmege epimize qısmet etsin. Birlik-beraberlik bolayıq. Er vaqıt Quvanç künü epimiz körüşmege nasip etsin. Sağ olunız, epiniz mında ürüm etip keldiñiz. Alla epinizden al razı bolsun. Sağ oluñız.
Sayğılı cemaat, bütün bu kezlev çöllerini talmay, araştırma yapıp, qadimiy mezarlıqlarımıznı tapıp, yadgârlarıqlarıznı tapıp, gazetalarğa yazıp, tarihımıznen tanıştırğan

Mına böyle şeylerden başlana Vetanımızğa qaytqannan soñ. Biz tarihmızın qıdırıp tapmağa kerekmiz, balalarımızğa ögretmege kerekmiz tarihmıznı. Mektep balalarına çoqçaraq tarihmıznı aytsaq, olar da bir şeyler bilerler. Onıñ içün Safure hanım pek balaban iş yapqan, tarihke kirgen iş yapqan. Özümizin azizlerimizni tapıp, azizlerimiziñ fikrin Kötersek töbege, azizler de bizge yardım eter. Bizim körerler kim olğanımıznı. Çoq sağ oluñız. Dep, Bayqıyatular qısmet etse, Bayqıyatular degen şiini da oqursıñız. Tarihlerin köteremiz, tabamız, qıdıramız. Sağ oluñız. Sayğılı dostlar!
Bir eki meraqlı adamlar qaldı, tekran diqqatnen diñlecekmiz, çünki Alla Taalâ er vaqıt şay körüştirmey bizni, bugün biz içün pek büyük bir bayram. Bizim aramızda pek ürmetli bir insan bar, Ferit ağa Ziyadinov, özü Keriç taraftan. Ferit ağa Ziyadinov Moskvada yaşadı çoq yıllar. Milliy areket iştirakçileri onı evinden çıqmadılar, Bugün özü de, hanımı Niyara hanım da bizim musafirimiz Bayqiyatta. Ve belli alim Basır ağa Ğafarovnı olar mezarlı, bu yerge cıyıldı Qırımda ve Buzğanaq köyünde onı mezarını abide taş qoymaq, qoymaqnı teşebbüsçinen, teşebbüsnen çıqqan edi Ferit ağa Ziyadinov. Bugün o bizim musafirimiz. Ferit ağa! Buyurıñız, sizge söz.
Selam aleyküm, hürmetli misafirler. Elbette, bir yerde olıp, bu cemaatin quvanıçını körip ve etken işin añıp da, sözge çıqmamaq, eki söz minnetdarçilik bildirmek, elbette, bir yañğışlıq dermen. Bizim ulu ocamız İsmail bey Gasprinskiy aytqan, Er milletin, er millet özüniñ geçmişini unutsa, onıñ haqiqatı ya onıñ kelecegi pek yarıqta olmaz, degen. Bugüngi bizim etken savaplı işimiz onı aqiqattan tasdıqlay. Bizler ğururlanmaq kerekmiz, şunday etken bizim qardaşlarımız, vetandaşlarımız dünyada barlar. Elbet bizler çoqmız, er kesniñ aqılı da yetmey, bekim de namus taraftan da bir parça artta qalayatırmız. Şunıñ içün bu aziz taşlar qoymaq bizni yaşlığımızğa alıp kele. Episimizniñ ana-babalarımız bar edi, qartbabalarımız bar edi. Men bugün aqılıma keldi, beş yaşında ya dört yaşında edik, bizni anamız köyünden Kefege alıp barıp, Aziz degen sözlerni aytıp, başımıznı Yetiñiz, çöküñiz, mına bu yerden ötmek kerek, bu aziz yerler, degen daa altmış beş yaşıma kelip iç aqılımdan çıqmay. Şu qadar bizim ruhlu yerlerimiz eken. Men sizge cemaat ne qadar aruz söz aytsaq da bugün Safure qardaşımızğa azlıq eter. O bireden aq soramay. Cemaat içün hızmet etken adamlar aq soramay tanlar. Olarğa deyler, rusça, patriot, bizlerçe. Vatanperver. Vatanperverler. Mülkün olsa eger, şimdiki bir aqılıma bir feyda keldi, elbette, er adamnıñ etken hızmetine bir bir pay olmaq kerek, bir müjda olmaq kerek, bir aq olmaq kerek. Men der edim, siziñ adıñızdan bugün de bugün bir, bilmeymen, ya Mecliske, ya milletimiziñ aldına çıqsaq da, Safure hanımğa Kezlev qızı degil de, Qırım qızı degen bir nam çıqarsaq, o, siziñ razılığıñızman, bu, haqiqattan etken işi, Başqa, başqa men oña ne pogon tapalaman da, ne para tapalaman. Ana şu adnı qartaysın, şu adnı mülkün olsa eger endigi Safure qardaşım delermiz, Safure Qırım qızı dermiz. Qırım ulımız bar, Qırım qızımız da bolsun endi. Sağ ol. Çoq sağ ol.
Sağ ol, qaziy.
Bir söz, bir söz, bir söz. Qırım qızı adı qoyuş içün bir dua nege bir dua ne bar onun? Yoq, yoq, yoq, yoq, yoq. Sayğılı cemaat, men sizge bir şey aytayım, insan pek tez bozulıp kete eken. Başta o maqtanğanda utana, men utanaman, soñ alışa, soñ maqtamasalar haslenip, onı maqtamağan adamlarğa qarşı şey etip başlay eken. Men biñ kere razıman, men şimdi utanaman, utanıp qalayım. Onıñ içün. Sağ oluñız, Ferit ağa. Ebet, biz halqqa hızmet etken adamlarnı devlet sevmey, biz zvaniyalar almacaqmız, medallar almacaqmız. Amma şu özümüzni köyümizde, özümüzni vetanımızda, halqımıza elimizden kelgen qadar hızmet etsek, şudur bizim sayğı, ürmetimiz. Alla biñ kere razı bolsun! Sayğılı cemaat! Men söz bermek isteyim, bir pek sevdim. Ayımda da balalığımız barabar keçken eken, bu yerge kelip tanıdım, tanımadım even Begaliyev Emrasanğa. O özü aytsın, nasıl etip ana topraq baylıq bere, bu böten-böten bayqiyat bolmağan. Er kes şeerge qaça.

Bayqayat eñ bereketli köylerniñ birine sayamız. Er kes özüniñ toprağına qadrini barğan kişi, talap etken kişi, episi yahşı etip yaşap etmek kerek. Endi uzaqtan kelgen musafirler de bunday yaşqa kelip, Bayqayatta ösip, tuvulğan, kindik qanları tögülgen kişiler episi sağ bolsunlar, bunday etip Aziz babayğa qarşı sağlıq ne tiyişe, başqa kişilerge de salmağa da qısmet etsin.
Amin. Sağ ol. Emrasan, Emrasan qar, Almetelem, toqta. Almetem, toqta, soñ. Emrasan qardaşımız utandı. O ayttı, Ana Vatan, Vaqiyattan men pek bahtlıman. Degirmenim bar, tuvğanlarıma yardım etemen. Men zengin yaşayman. Er kes özüniñ köyünde yaşasa, zengin olıp kete. Maşalla! Sayğılı dostlar!
Men söz bermege isteyim eki acayip qadınğa. Birisi, qart, birisi, yaş. Kezlevni bağayında bu eki insan, Zöre Cepparova ve Erğuvan Cemilova pek çoq millet içün işler yaptılar. Şimdi Zöre Cepparova Aqmescitte yaşay. Marüçini bütün duvalarına kelip bizni atınçamız, özbekler aytqanday. Şu eki insanğa söz bereyim. Buyurıñız. Ekiñiz de çıñız. Aziz yurtdaşlar! Alla razı olur inşalla. Men pek quvanaman bugün böyle bir büyük muqaddes merasimde iştirak etkenimden pek memnünligimni duydurmaq isteyim. Nasıl etip aytmacaqsın? Söz başlağanda Safure hanım dedi ki, milletimiz tekaran zayıflaşa yatır çoq taraflardan dedi. Men şu satırlar bir qaç satır bilem bu Milletine, Vatanına, toprağına, mekânına, anasına, yurtdaşlarına asret olğan insanlar bugün bizge abide qoymağa imkân yaratqan ekenler. Öyle insanlarğa men öz secdemni bildirmek isteyim. Olarğa sıcaq selâmlarımıznı bildiriñiz. Ve bir örge bugün de tapıp, onı baş taşı qoyulğan eken. Şu yerni cemaatne emanet etmek isteymen. Pek doğru.
Bu yerni aram etmeñiz. Er vaqıtta şu aziz babayğa egilip, onı qorçalap turmaq kereksiz. O aziz babay bugünden soñ sizni Bek yahşı qorçalacaq. Bütün niyetleriñiz, yahşı niyetleriñiz yerine kelecek. Ana, onı da yapqan meni Safure qızım, Alla razı bolsun. Alla er vaqıtta şunı oñ ketire, şunıñ içün saña er vaqıtta Alla yardım ete, şunday yahşı yer etkeniñ içün. Seni, Ya Rabbim Allam, bütün ömüriñ boyu. Sağlıqman, balalarıñnı baxtıman yaşa. A milletimiz tiymen, ştobu birlik bolsunlar, bir-birlerini saysınlar, siyginlesinler. Şimdi Nezettinniñ lafı bek doğru kele. Bir-birlerini sayıp siymek kerekler, bir-biriñizge qatırıñız qoş bolmaq kerek. Şu yer elâl yer bolıp, desvitino, bay qıyat bolıp ketsin. Aşalamañız, yalvaraman sizge. Şunı aytmaq istedim. Sağ olun. Halqımız ustazlarnı er vaqıt uluğlap keldiler. Bu ustazlar bir vaqıt Qırımnı dünyağa tanıtqanlar. Yavurlar yıqtı, yoq etti bizniñ abidelerimizni. Tek Hansaray qaldı ve bir qaç camiler. Amma Allağa şükür, eski zena doğuyatır ve mimarlar Eykeytaraşlar işini devam etip, kene de Qırımğa özüniñ simvollarını qaytarmaqta. Bu azizimizni eykeline qol tutqan eken, belli bizim insanımız İlmi Ametov. Men bilem, Bayqiyatlılar ve Kezlev çöli onı asla unutmaz, çünki o da Murza Torun torunıdır. Ve sayğılı abtelerden birisi Berdi mağa bunı ayttı. Bayla, abidege. Biz bugün dört terek ekecek edik bu yerge, amma yarın iş devam etecek. Rayon regional meclisiniñ reisi, sayğılı bizim arqadaşımız, o da tekran utandı, amma o böyle laflar aytqan edi, Qısmet etse, birleşip, sotka yerini alarmız da, terekler ekermiz. Ve bu terekler ekkensin doğru deñizge yol çıqararmız. Sıra-sıra kelsinler ziyaretke. Bugün bu miting degil, bu yürekten çıqqan sözler. Tiz çoqıp biz dua oqurmız. Ve Tuvaqa köyünden Amide apte boşalnı berdi. Keliñiz tekrar hatırlayıq tarihni. Evelki, mına, qarpabam, yaş genç olıp, Zıncırlı medreseni bitirip kelgende, tuvaqadan bir insan kele de, Derviş, balam hasta oldı, yaz bir duva, dey. Qarpabam ilimli adam olğanı içün yazmağa utana da, böyle kâğıt yaza, arap sözlerinen, Tuvaqanen qıyat, bermeseñ, o da yat, dey. O şifa tapa. Onı içün, Tuvaqaman qıyat, bonı baylamasañ, o da yat. Amma men bonı baylamağa Demek, baylatmağa ister edim ustağa, İlmi Ametov. Doğru. İlmi Ametov. Seit oğlu Seidametniñ eykelini qoyğan insan ve bizim azizimiz de bugün abide taşını o qoydı. Siz başta söz ayttınız. Kim nerde?
Seit oğlu Seidamet. Araqtaş. Ürmetli bay Qıyatlılar! Men bugün bu yap qoyan taşı, Safire hanım meni doğruladı bu işe, meyim ellerim çalıştı. Onıñ içün isterim ki, nasıl bayqiyatlar başladılar bu geñ çöllerde azizlerniñ,
azizlerniñ topraqlarını tapıp, mezarlarını tapıp, yerlerini tapıp tiklemeye bu taşları, Qalan azizlere de nasip olsun, bile taşlar qoyulmaz. Amin.
Amin. Sağ olun. Alla sizinke savlıq bersin, köp taşlar yapıñ. Amin.
Oy, maşallah. Ay, maşallah. Ana.

Yolu uzaq, amma bizim artımızdan nesillerimiz işimizni devam etsin dep, men qart-qartbabamı adını taşığan Muradasıl qardaşım oğluna, mına sayğılı Şefiye tatamız bu şalnı berdi, Muradasıl Çelebiden dünyağa keldi Derviş ve Zemine, Zemineni oğulları unutmaylar Bay Qıyatnı, biz de unutmaymız, Muradasılnı torun torunı Muradasıl, Qırım devlet sanay-pedagog institutınıñ talebesi, pek dinge berilgen bala, bu aziz gebot şalnı baylasın.
Qısmet etse, biz yarın kene Bayqıyaddamız, bu yerler dülberleşecek, bota boyalanacaq, ta topraq alacaqmız. Terekler ekecekmiz. Endi Alla epiñizden razı bolsun! Epiñizniñ qızmetiñiz elâl bolsun! Bizden qaytmasa, nesillerden Alladan qaytsın! Er yılı, er bayramda bayqiyatımızda toplaşayıq, körüşeyik! Ve kimi közü bekimbek yahşı körmey, topraqnı közümizge sürtip, qurunlarnı qurbanına Bayık yatna klubına, duva sofrasına sizni davet etemiz. Sağ oluñız, sayğılı vatandaşlarım! Sağ oluñız!